מאנטאג כ' באייר, איך וויל דא רעדן וועגן צוויי רביסטעוועס, איר וועט נישט גלייבן, ס'איז דא ר' מיר זענען צוגעוואינט צו רעבעס זכרים, איר וועט נישט גלייבן, אין בעלז זענען דא צוויי רעבעס, ס'איז דא די רבי וואס מיר קענען דעם רעבן, ס'איז דא אויך די רעבעצן וואס זי איז א רבי. איר וועט נישט גלייבן, מען זעט עס נישט ביי קיין אנדער חסידות, ווי זי זיצט און פראוועט טיש, און אלעס מיט די ניגונים מיט די רעדן מיט די הענט, עס קומען צו רעבעס, איר האט געדארפט זען ווען די וויזשניצער רבי פון ירושלים איז געקומען, איז אנגעקומען א געווער אידער ווען ער איז געקומען דעם ערשטן מאל אין ירושלים ווען פון זינט רבי איז געקומען צו אינעם איז ער ביי איר ביי איר אבער נישט נאר וואס ער געווען ביי אים ביי ביי ביי ביי ביי רבי בעלזער רבי ער האט זיין א חיים גוט דער אמת איז זי איז זיין שוועסטער קינד זי איז זיין פירסט קאזין האט ער געדארפט זען ווי ער האט זי האט אים אויפגענומען ווי א רבי. ער איז געזעצן דא און זי דא און מיט די ברכות און אים געווינטשט און אלע חסידים ארום, און די דער אמת איז זי פירט שוין רביסטעווע א לאנגע לאנגע לאנגע צייט, און נישט נאר דאס זי איז מחנך די קינדער, זי קומט אריין זען ווי די קינדער זינגען מיט חסידות א חסידישע וועג מיט מיט.

אוודאי זי האט געפירט טיש מיט מיט די מיט די ווייבער אבער נאכדעם האט זי געפירט פאר מענער פאר די מענער אליין וואס לעבן מיר זענען געזעצן מסתמא איך ווייס נישט ווער זענען געווען די פרויען לעבן מיר אבער די אלע חסידים ארום האט געזונגען ממש ווי אזוי ווי ביי א רעבן נו איז דער אמת איז איך ווייס דאך אנדערע וועלן זאגן מענער ווייבער נא נא צו ס'איז גוט צו ס'איז נישט גוט איך וועל זאגן באמת הלוואי וואלטן געווען נאך אזוי אויב די רעבעצן זאלטן געווען אזוי וואלט געווען פארוואס נישט זי איז א טייערע אידענע יא, זי מאכט א, זי זאגט אז זי מאכט אסאך געלט, און צו זי טיילט און וועמען ווייס איך נישט, דאס ווייסן זיי, אבער אז זי איז א דמות, אז זי האט א ספעשעלטי וואס מען זעט נישט ביי קיין אנדערע רעבעצינס, קיין ספק נישט, בעלזע האט א רעבן מיט א רעבעצין וואס ביידע זענען רעבעס, דאס יא, און דא גיי איך אריבער.

וועט ער קומען יעצט אין ארץ ישראל דער ר' אהרן אז איך גיך דער דארף מען אביסל אכטונג געבן איר ווייסט אז אין די חקירה ודרישה וואס מ'האט געמאכט דא יעצט האט מען אויסגעפונען און די פאליציי האט אויסגעפונען אז מאנטאג דער נציג פון די געלאטעריע וואס ער איז ארעסטירט אז ער איז געווען דא אין אמעריקע און געווען ביי ר' אהרן'ען ביי אים אין שטוב און דארט האט מען געענדיגט דעם דיעל. ער איז געקומען און האט גערעדט מיט אים און אלץ אפגעמאכט דארטן, דאס איז לעגאל נישט לעגאל אויסגעהאלטן נישט אויסגעהאלטן דאס איז שוין לאז איך שוין פאר די לויערס, אבער אז ער איז געווען א טיל אינעם געשעפט איז מער קיין ספק נישט, ווען ער וואלט געווען אין איין טיל אין ארץ ישראל איך וואלט זיך נישט געוואונדערט אז מען וואלט אים גערופן אדער מען וואלט געקומען, נעה קאוויד אמאל מאכט זיך ביי אזעלכע וואס זענען מער חשוב'ערע קומט די פאליציי צו זיי, נעה קאוויד וואלטן זיי געקומען צו אים רעדן מיט אים. אבער איך קען איחד און ער קומט אן אין ארץ ישראל און אפשטעלן און מ'וויל די חקירה דו קום אריין איך מדארף רעדן מיט דיר עס קען אלץ מעגליך זיין אויב מ'זאל אויסגעפינען אז ס'געטון געווארן א נישט קיין לעגאלע מעשה קען עס זיין אין גרויסע טראבל איך האף אז נישט איך האב נישט איין זאך וויל איך זאגן איך האב נישט ליב ווען א איד איז אין די סארט טראבל בשום אופן נישט איר דארפט פארשטיין א איד איז א איד ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא מיר ווילן נישט זען קעניגן אין די סארט צרות, מיר ווילן נישט זען קעניגן אין קיין דזשעילס, מיר ווילן נישט זען קעניגן אין קיין בתי משפט, מיר ווילן דאס נישט, מיר ווילן דאס נישט, עס איז נישט געשמאק, עס איז נישט בא'טעמ'ט, מען גייט דורך א צייט וואס דער אייבישטער זאל אפהיטן, יא מען מעג האבן וויכוחים, מען מעג דאס און דאס, ווי כ'האב שוין געזאגט אסאך מאל, מען דארף וויסן דעם גרעניץ וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, מען מעג חולק זיין איינער אויפן אנדערן. מען מעג האלטן אזוי האלטן אזוי דער זאגט דאס די שיטה די שיטה יענע שיטה יענע השקפה יענע זיי זאך יעדער קען האלטן און איך מען מעג איך רעדן אמאל שארף איך רעד יא מען מעג רעדן שארף פארוואס נישט אויב דו האלטסט אז ס'איז אויסגעהאלטן פארוואס נישט אבער יענעמס בלוט אידיש בלוט נישט משנה ווער דאס איז. דאס נישט, דא דארף מען אכטונג געבן, און מען דארף פילן אז יענעמ'ס בלוט איז דיין בלוט, מיר זענען אידן, און א איד דארף פילן דעם צווייטנ'ס איד בלוט, אויב דו פילסט עס נישט, זאל דיר גאט בודק זיין אויב דיין אידישקייט, דיין חלק איד אין דיר, צו ס'ארבעט. א איד? וואס איז די כח פון א איד? א איד, איר זאלט וויסן אז זיי האבן זיך געהאלטן אלע יארן אזויפיל יארן צוזאמען על אף און אן ארץ ישראל און אן א מדינה במרובתו, צוויי טויזנט יאר זענען מיר געווען אין גלות שב ק, היינט האבן מיר אויך אין גלות מלחמת מצרים אן אנדערע סארט גלות, גלות ביי די גוים, און מיר האבן זיך געהאלטן אלס א אידישע פאלק, איר ווייסט פארוואס? ווייל א איד האט געפילט א איד, אמאל אז מען האט געהערט אז א איד איז אין א צרה, אז מען האט געהערט אז א איד האט, האט מען אליין געפילט ווייטאג, וואס א פראגע? היינט ליידער ליידער ליידער ליידער ליידער, כ'האב ווייטער גערעדט אין א לשון קעדישע טעיפ, האב איך גערעדט וועגן דעם ענין, אפשר דארף מען עס טון אין אידיש אויכעט, אבער א צווייטע מאל, ווייל דער ענין פון פיל א איד צו פילן א איד, דאס איז א אלף בית אין אידישקייט. א גוטן אוונט.